Oqgħod attent, għassel idejk, ara tweġġa', imgħen għalfejn dal-għaġeb kollu?
Fil-fatt m'għandhomx għalfejn jinkwetaw, però ovvjament hemm eh, raġunijiet għalfejn il-ġenituri jistgħu jkunu konċernati. Ovvjament l-iktar l-iktar ħajkunu konċernati fuq mart. Eh, dan l-iktar li fil-fatt ikun problema fl-ewwel ftit xhur jew snin li t-tfal imorru l-iskola. It-tfal feta żgħira ma jkollhomx dak il dak l-understanding ta' kif jittieħed il-mard. Ovvjament fil-bidu kif jiltaqgħu ma' marda li ma jkunux iltaqgħu magħha qabel dina ħa jieħduha mill-ewwel. Jistgħu jkunu wkoll ikkonċernati fuq is-saħħa ta' wliedhom fejn jidħol forsi tip ta' logħob, forsi jekk jistgħux iweġġgħu b'xi mod. Ovvjament kollox jista' jkun, però m'hemmx dubju li l-iskejjel jieħdu l-prekawzjonijiet neċessarji biex dan kemm jista' jkun ma jiġrix.
Li ndarru lit-tfal jaħslu jdejhom hi xi ħaġa importanti ħafna, peress li l-ħalsil tal-idejn huwa mod effettiv kif innaqqsu t-tixrid tal-mikrobi. Tajjeb ukoll li ngħallmu lit-tfal biex meta jgħattsu jippruvaw jagħmlu dan mal-minkeb. It-tobba jirrakkomandaw li fl-ewwel ġranet tal-iskola ma nagħmlux ħażin li nieħdu lit-tfal tagħna għal viżta ta' rutina.
Jiddependi ħafna mill-età tat-tfal. Fl-ewwel ftit xhur ta' ħajjithom importanti li ċ-check-ups isiru regolarment. Mela tarbija wara t-twelid forsi narawha ta' ġimagħtejn biex inkunu ċerti li qed tiżdied fil-piż, qed tixrob tajjeb, m'hemmx problemi u ħsejjes żejda fil-qalb, ma baqalhomx dik is-suffejra. U mbagħad narawhom fl-ewwel ftit xhur, forsi ta' xahrejn, tliet xhur u erba' xhur għall-ewwel ftit tilqim, u mbagħad narawhom kull xahrejn sakemm jagħlqu dik is-sena. Minn sena sa sentejn narawhom kull tliet xhur u wara hekk forsi kull sitta.
Li t-tfal żgħar ikunu f'rutina hija ħaġa tajba. Tajjeb li ndarruhom iqumu u jorqdu fl-istess ħin. kif ukoll li jieklu dejjem fl-istess ħinijiet. Rutina tgħin mhux biss fl-iżvilupp fiżiku imma anke f'dak emozzjonali.
Għat-tfal iż-żgħar ir-rutina hija importanti, fil-fatt hija importanti kważi kważi għal kulħadd. Ehm, mhux daqshekk importanti l-ħin preċiż, però eh, importanti li jkun hemm ċertu rutina li l-affarijiet isiru dejjem l-istess. Pereżempju, ħa jqumu f'ħin li jkun simili, ovvjament ħa jmorru l-iskola, meta jiġu lura, jintaqgħu dejjem mal-istess persuna, pereżempju ħa tkun l-omm jew il-missier jew anke n-neni ma jimpurtax. Però dejjem tkun l-istess. Ir-rutina f'dal każ huwa importanti li mhux daqqa ntaqgħu ma' xi ħadd, daqqa ntaqgħu ma' xi ħadd ieħor u jkollhom dis-sens ta' insikurtà. Din l-istess imbagħad l-affarijiet li ħa jagħmlu matul il-bqija tal-ġurnata, il-ħin tal-ikel, ma' min se jieklu, min ħa jraqqadhom. Eżempju ieħor li dan il-ħaddejjem ħadd ikoll bħala familja, jiġifieri mal-omm, mal-missier, ma' ħuthom, imbagħad ħa jidħlu jorqdu, jkunu dejjem mdorrijin li l-omm ħa tkantalhom xi ħaġa, l-missier ħa jaqralhom xi storja. Imma r-rutina għandha tkun dik. Iktar milli esattament il-ħin li joqdu kun tminja. It's not that, iktar importanti li rutina tkun tfisser li dejjem jiġri kważi kważi l-istess format tal-ġurnata.
Fl-Istati Uniti l-ġenituri kollha fil-bidu tas-sena skolastika rċevew dokument li fih juri tliet kmandamenti għal sena skolastika b'saħħitha. Nieklu tajjeb, nagħmlu l-eżerċizzju nillimitaw l-użu tal-apparat teknoloġiku. Tikka aktar fuq saħħtek. Se nwasslulkom ħames punti kurjużi dwar id-dijabete. Fid-dinja hawn mal-250 miljun persuna li tbati mid-dijabete. Kull sena r-rata tat-tfal li jiżviluppaw id-dijabete tip wieħed qed tiżdied bi tlieta fil-mija. Dawn jammontaw għal madwar 70 elf tifel u tifla, kif ukoll adolexxenti taħt il-ħmistax-il sena. Jekk ikollna niddividu dan in-numru b'kemm hemm ġranet fis-sena, insibu li kuljum jitfaċċaw mal-200 każ ġdid. Mit-tfal kollha li jbatu bid-dijabete tip wieħed, wieħed minn kull ħamsa huwa Ewropew, filwaqt li wieħed minn kull erba' Huwa min-naħa tax-Xlokk tal-Ażja. Fil-Ġappun biss, f'dawn l-aħħar 20 sena, in-numru ta' tfal dijabetiċi rdoppja. Tikka aktar fuq saħħtek għada.